Insellem lilkom it-telespettaturi ta' Shake, il-programm Local Angle li jaġġa jirritorna għal ġimgħa oħra biex inkomplu nwaslulkom aktar fuq il-mużika lokali. Eh, bħal dejjem infakkarkom biex tiċċekkjaw il-Facebook page ta' Local Angle fejn hemmhekk kien aġġurnawkom aktar dwar il-programmi li saru l-ġimgħa l-oħra kif ukoll aktar fuq il-mużika lokali fejn eh, ikonna Ħafna music videos li jkunu ħarġu l-artisti lokali. U fl-ewwel parti tal-programm ser nintaqgħu ma' Joes Grek. L-ewwel net, kif inti? Jiena tajjeb għandi kif ħaddaqxin kafe minn għandkom dan. Mela. Ċax ġejt mill-melliħa u mill-bot. Kitarrist, ex-membru ta' New Corey. Tiftakar il-mikpi u koll.
Jina u sami konna ħaġa wahda, ġviri biex niftakru bis. Għadu li jemmi għaw. Ġviri, kull minn kien jisegwikom ehm, dawk il-snin ta' s-sittinijiet, eh, sabajnijiet, zgur jiftakru u koll. Ejwa, zgur. Eh, Għax aħna għanna ħafna followers, għadhom sallum. Iħobbu d-diskitana ta' New Quarry, semma għax kont saqsi li għori. Ija, bi fattem ħafna, għatem domanda li jom daw id-diski. Eżatt.
Issa jiena raġuni li ġejt hawn illum biex ninforma l-pubbliku. Matul is-snin dan l-40 sena qed ngħid, fil-1997 ħriġna album bis-songs ta' New Quarry, arġena rekordi nihom mill-ġdid. U semmi kien kantum kollha mill-ġdid. Meta bdejnhom dawk marru tajjeb ħafna, imma n-nies baqgħu jiġu jgħiduli li dejjem jixtiequ jisimgħu is-songs l-oriġinali li ħriġna fin-19 73. Issa dawn is-songs bis-saħħa tal-familja tiegħi speċjalment Chris li għamil lil mixing u ġoli nħasib xogħol ieħor Alexia il-mara li kulħadd tgħinni anke Jessica. Issa għamilni jom kollha f'album bħal dan l-album ħarġ nieħissa. Fil-fatt qed naraw eh, kwadratura wkoll tal-cover propju issa. Dan
jinkludi dan l-album. Dawk l-erba' diski vinyl Ġifieri dak li konna nixtu qabel, konna ndaqqum fuq il-gramafon. U kont qabbat il- Labra, għaw, ngħidula.
Il-labra eh. u dawk l-erba' diski jammontaw għal tmien songs. Issa dawk it-tmien songs għamluna popolari lilna. U baqgħu jgħidu lin nies li dawn kienu raqwa interpretations li qatt ħriġna. Barra minn hekk, għandek live band qed iddoq ġo studio, mhux drums programmat tal-computer biex niftehmu. Diġa ġizba, ovvjament. Din xi ħaġa hemm il-fil.
It-tfal dejjem kienu jħeġġuni jgħidu li dawk kienu d-diskrakom. Alla volja dawn jiffolajaw il-lok. Huma apprezzati. Issa rnexxi li niġborhom u jekk iddaqqhom fuq stereo tal-lum, tant huma iffiltrati tajjeb, ġifieri remix ngħidulhom. Li bejn songu oħra ħadd tisma' dik il-flow. Dejjem għaddejja inti. U eh, Allura minn se jkussara l-album, irrid ngħid qiegħed għall-beħista, fil-ħwienet tal-ewwel tal-belt, jew inkella jekk jagħmlu li jikbu fuq gmail.com, newquarry gmail.com jikkontattjawni nista' nirranġa biex nibatulhom bil-posta. Ovvjament anke jistgħu jikkuntattjawk fuq Facebook. U fuq ejjob minn Facebook eżatt. Eh, eżatt, u koll. Għandi stajn. Tikteb ġo Grek u tidħol fil-post tiegħi. F'dan f'dan eh, f'din is-sidin so nsibu wkoll biografija wkoll fl-istess ħin. Sewa prosi ta' Mhux ġast is-sidin nifisha. Is-sidin hija din. Issa għamilt leaflet b'ħafna dettalji importanti. Ir-rajt absuma bil-Malti. tagħha. Għandek il-biografija ta' New Quarry. U vera interessanti għax għandna ħafna followers aħna għadhom sal-lum. Barra minn hekk fejn hemm is-song list għamlet ħafna dettalji fejn ġew irrekordjati s-songs. Dawn hemm min jħodd gost u jiffolowja l-mużga se jara d-dettalji fejn kull diska ġiet irrekordjata u ma li ma ditta minnija barra minn Malta, għax dawk il-pressings tagħhom konna nirrekordjaw għal Malta fuq ril to ril ngħidulu. Minu producer jifimna. Mbagħad nibatu barra għand ditti tajbin ħafna li kienu jagħmlu jippressaw għamna bħala dawk id-diski li estinti ħagġib. Close up tagħhom. U fil-fatt aħna u nitkellmu qed nisimgħu fil-background id-diski li fil-fatt eh, insibu f'dan f'din is-CD. Eh, eh. U importanti ħafna li n-nies ikomplu iġeddu l-memorji. Ħagġeddu l-memorji ħafna dawn ma laqwa interpretations, jiġifieri. Hemm mod kif kanta, per eżempju, meta kantajnihom dawn Sami Bartol, l-uċi tiegħu, kellu 26 sena. Kien fl-aqwa ta' ħajtu aħna kon, jien kelli 22, konna fl-aqwa ta' ħajtna, kanna l-aqwa band. Allura meta tmur tirkordja fl-istudio, ħat irrifletti li qed toħu pjaċir id-doqom. U llum min jismagħhom sa jieħu dak il-feeling. Id-differenza minn din għas-sidi li konna minna qabel, għadew 26 sena, Iġri l-vuċi imbidlet, sali kien ma tantx kien striktu dak iż-żmien, imma kanta. Allora dawn ġew eh, qed jiġu apprezzati għall-interpretation. Eh, dak qed tifhem dak is-suġġett tagħha. Dak iż-żmien meta meta kontu fl-aqwa l-aqwa tagħhom il-Nukori, iż-żmien 70, niftakru David Azzopardi kien Lukas. Ekk, Dorsali. The Tramps. Tajja. Kienu kienu kienu popolari ħafna dak iż-żmien. Preti Portelli.
Preti Portelli.
Preti Portelli kien tal-bidu għenna. Eh, iva, għana għamilna ħosse, eh, konnax. L-ewwel konna rikordjana som jisimgħu Vietnam. Il-xini reġun Vietnam għax dak iż-żmien bħal bħal nissabbeja dis-sitwazzjoni madwar id-dinja l-gwerra tal-Libja u tas-Sirja sewwa. Kien topic, kienet main topic, u għana kien zmin ta' protest songs. U kompanejna song bil-Malti jisima Vietnam. Għanna l-followers għaw ġo għet jizit follow jawna. L-interpreter kollox. Eh, u waraja, il-flipsa kienet The Girl I Had, għax still rock kienet The Girl I Had. Għax għanna Fis-73 meta bdejna rekordjaw, kien beda jqum il-rock wara 60s, il-mużika marret fuq ix-xena rock. U għamilna waħda minn Ingliż rock li rrid ngħid li f'din is-CD hemm tliet songs li ħajsiru popolari. Issa minn se jkollu dis-CD, waħda jisimha Vietnam. Waħda The Girl I Had u Baby Where Are You Tonight. Dawk ħajkunu jisom songs ġodda għalkemm irrekordinhom fil-fort fil-1973. Imma is-songs li għamluna popolari qegħdin hemm, bħal eżempju, il-bajja tal-melliħa bħal ta' żmien konna flimkien l-aħħar bidu jsir tal-għasel li għalija hija laqwa interpretation li qatt ħarġet meta ħriġnija dak iż-żmien. Meta ma jkun hemm xi festivals lokali jew nkella fuq. Kulħadd jagħmilha.
Jinterpretaw ukoll.
Imbagħad għandek Riviera Blue U għandek id-dajsa tal-Latin li kunu dawk is-solti poġġewna popolari fis-xena lokali li għadhom imsallum. Il-ħaġa hi interessanti li għadhom dawn is-songs tajt kif għaliex dawn is-songs baqgħu sallum tajbin.
Jibqaw, jibqaw timbru lejn lejn eh, il-mużika Maltija naħseb. Għax illum qed isiru pereżempju festivals, recordings b'laqwa teknoloġija, Aħna ma kenniex laqwa teknoloġija. Eh, żgur, kalkom inqas. Eh, ma eh, kellna xejn kważi. Żgur, żgur, żgur. Biss
li rrid nagħmel messaġġ dan l-affarijiet. Qegħdin immorru fl-studios li konċetraw bil-perfection u ninsew l-interpretation. L-interpretation hi dik xi ħaġa li inti qed toħroġha minn qalbek. Tadatta s-suġġett u tkanta miegħu. Issa kien tħadmu fl-studio toqgħod tirrekordja biċċa. Tarġa tirrikordja biċċa mbagħad għaddek kollox flimkien. Dik l-interpretation ħa noqtolha. Ċaġa.
Inti tikkun taf is-song. Hub gost kanta, kanta, ħadd kanta tliet darbit. Imma dak iż-żmien konniex nagħmlu hemmhekk is-song, kulħadd jafa jkun taw kollox ċar. Fuq dan l-ispont.
Isek qed, sorry, isek qed kanta ġe konsert bħala live band. Ah, eżatt, eżatt, eżatt.
Fuq da l-ispot nagħti nieħu l-opinjoni tiegħek ukoll. Minn mis-xena lokali li li kont issegwi dak iż-żmien meta kien hemm jukori fl-aqwa tagħhom, għax-xena lokali llum il-ġurnata. Żomm lokali qed tgħid? Xena lokali in ġenerali. Qabel ngħid lokali aħna konna ffissati fuq ix-xena ta' barra. Fejn konna niffollojaw ir-rock bands. Per eżempju waħda mill-aqwa classic rock kien kont inħobb il-Emerson Lake and Palmer. U imbagħad kien hemm l-oħrajn kollha bħal Pink Floyd u hekk kollha kien hemm King Crimson. Kon issa dak ix-xena ta' barra mill-aħla konna qed nifalgħu ġeneru ta' ċerta saħħa. Imma mbagħad niġu biex napplikaw xi ħaġa saħira minnu. Għal dak is-song li ktibna li xi jien nista' ngħidlek kemm mhux ħanajdlek illum, imma ċerti song li ispirani kienu minn dawn is-songs ta' barra. Issa xena inti li nusa sira saqsajtni Fuq ix-xena lokali in ġenerali, illum illum il-ġurnata ħafna bands żgħażagħ qegħdin joħorġu. Le illum, illum nammirhom, illum pereżempju x-xena rock qamet ġiet fejn kont dejjem nixtieq jien fi żmien. Iva, Fis-73 jien xtaqt li kelli rock band, mhux konna konna tajbin. Illum għandi tfalti għandhom rock band, insellem il-Chris u l-Julian għandhom parti minn Nomad Sun u minn Frenzy Mono. L-qegħdin għamlu suċċess kbir kemm Malta fix-xena rock, speċjalment il-Ġermanja u dawk il-pajjiżi. Imorru jdoqqu hemm ikunu. Eh, li rrid ngħid, issa dak ix-xena lokali tal-lum barra it-tfal tagħna. Hawn ħafna groups qegħdi telgħu tajbin, eh? Malta jiena very proud li ġejna f'dik is-sitwazzjoni fil-rock. Il-ħasra hi L-enfasi qiegħda fuq l-Eurovision. Ejja kontra fil-fatt. Għandu jkun mela le biex. Għandu jkun imma. Imma da mhux qed jiġu għandna ġawra f'Malta ħadd ma jaf bijaħ li fiż-żaża li hemm misna natu kasom bħalma natu kas l-Eurovision ukoll. Fi żmien ma kenniex opportunitajiet xejn. Għax inti saqsejtni kif kienet. Kien hawn ftit grupp xi ħadd li beda jirrekordja bħalma semmejt li inti fader David. David illum għad Soppardi. It-Trams, Freddy Portelli, Kien hemm The Followers, kien hemm iktar, ta' ma bħalissa dawk qed niftakar. Konna nirkudaw dan id-diski, idoqqhom fuq ir-radio, imma kienu jagħmlu ħoss, eh? Għax ir-raġuni hi. Illum tan qegħdin flooded bil-medja li ma tista' tikkonċentra fuq minn sors wieħed, dak iż-żmien kien hawn kważi sors wieħed. Mela id-diski kienu iktar jintlaħqu naħseb. Illum tgħid li hemm l-internet jitlaħqu iktar imma tant għaddejjin affarijiet Li ma tantx tista' tikkonċentra fuq ħaġa waħda u naħseb li tagħna kien jispiċċaw. Kien jispikkaw għaliex kienet dik is-sitwazzjoni li ma tantx kien hawn media daqshekk miftuħa Malta. Illum ġurnata il-bands lokali għandhom ukoll social media li dak iż-żmien. Iżgur. Iżgur.
Kontu naħseb.
U le aħna.
Meta bdejna ndoqqu aħna għas-telefon ma kienna d-dar. Il-mellieħa kien hemm xi sitt telefons biss minn kellu. Insa li kellek l-internet u l-communications li għandna llum. Dak iż-żmien flyers forsi. Laqqas ta' kien hawn il-public service, kien għadu ready fusion, mbagħad daħal ir-radio u konna mxentnin biex Malta jkollna radio, ġi radio. Aħna għaddejna minn hard time, imma dawn nisson għadhom sallu. Mela, ġew biex ninkonkludu għax għaddilna fil-ħin. Forsi tkellimna fil-qosor l-aħħar kumenti tiegħek biex eh, intemmu din l-intervista li kellna llum. In ġenerali. L-aħħar kummenti li qed ngħid inġejtaw biex nippromota da CD, nippromota jiġifieri. Qed nafża n-nies Li dawk in-nies li dejjem kienu jiġu jgħiduli l-antiki, dan jismu s-CD New Quarry l-Antiki, għandkom tmien songs fosthom il-popolari L-Aħħar Bidu Il-Bajja tal-Mellieħa, Riviera Blu, Bħal Da Żmien Konna Flimkien u hemm tliet songs oħra ġodda tnejn minnhom bl-Ingliż. Min se jkollu dan dan is-CD qed ngħidu li hu ġawra, ġawra, ġawra ngħidu bil-Malti. Għaliex xi ħaġa li naħseb li Malta s'issa da Bħala band li morna lura f'dak iż-żmien, naħseb li waħda minn tal-bidu jekk biex l-ewwel waħda. Nissuġġerixxi li ma titilfuħx band li għadu fid-domanda, li għadu in stock għajmin. U nerġa' ngħid li minn jikteb ġim jibgħat messaġġ newquarry@gmail.com jikkontattjani nista' nibatulu anke bil-posta jew inkella mill-ħanu tal-ewlin li hemm il-belt. Eżatt, eżatt. Nirgazzak ħafna Joes eh, Grek, eh, nirgazzak tal-li ġejt eh, tal-taqsam magħna wkoll opinjoni tiegħek aktar fuq il-mużika lokali u tkellimna aktar fid-dettall u wkoll fuq dik is-CD ġdida New Core l-antiki li nħeġġu lin-nies biex jakkwistaw u jkollhom kopja tagħhom biex ikollhom kif qed tajjeb inti Ġawra ta' tifkiriet ta' dak iż-żmien ta' sebajnijiet. Qabel nagħlaq ħalli lek kopja. Nirregal sa ħafna.
U sa ħalli kopja għal forsi sibu programm u tagħmlu quiz. Whatever. Nirregal sa ħafna ġew u nawguralek kull suċċess. Grazzi lilek. Ukoll aktar din is-CD li huwa importanti ħafna biex nagħtu aktar promozzjoni ukoll lil dawk il-persuni kollha dak iż-żmien tas-sittinijiet, sebgħinijiet li kienu jagħtu kontribut tagħhom fix-xena lokali. Jiena wasalt fit-tmiem tal-ewwel parti ta' dan il-programm, jiena ser ikolli żewġ intervisti oħra dalwaqt fuq l-Oker Angle. Ibqgħu hemmhekk.